Inselmulkom sinjur il-qagħu ma' xuter illum il-ħadd u għalhekk neħlu ma' suġġett u nibqgħu mwaħlin miegħu sakemm jispiċċa l-programm. Jekk għandkom xi ħaġa interessanti li xi nagħmlu il-programm tal-ħadd fuqha, ebgħatu minna. hawnhekk. U jiena ħa nitlaq minn frażi li jekk mhux sejja żball qara Gerard James Borch that Eurovision fil-Eurovision sex doesn't sell. Tajjeb. Aħna jena minn fejn tlaqna Malta għaddejna żmien jien niftakar ukoll tajjeb li kien kważi tabu li titkellem fuq is-sess, jiġifieri trid toqgħod ħafna attent x'tagħmel u x'tajt.
X'imkien Tlifni għadem biex da xogħol. Tlifni għadem. Għaxar niftakar biex naraw daqxej ta' zejza fi żmien ah. xkont għamil. Ah, jien kont un kmieni. Tard.
Ma kmieni ġiex kmieni fil ah, U kont noqgħod nara kolpo grosso, eżempju, u nkella kont immur għan tal-videos, tkun tafu, għax kun tikwet minn taħt.
U tikwet mill-bluni ta' taħta. Jeb, jgħon kera kun taf xaħat li kollu għed ma dak kun użat ġviri kun evitax. Illum dan kollu imbidel għal ġessess huwa available, disponibli għal kulħadd biex rax kien irid fuq il-mobile, id-dar, fuq it-television u għandi ġi xi ħaġa normali li kważi kważi. Għasta ti għas.
Dara tilbiġ dar xogħol ta' fi. Però fl-istess ħin irridu nifmu wkoll illi n-nisa iġġieldu għal ħafna snin tista' tgħid biex ma jibqgħux in-nisa ħarsu lejhom speċjalment fuq it-television bħala bħala xi tiżjin jew xi trofew jew xi biċċa laħam qiegħda hemm biex jismu. Però dik il-biċċa xogħol m'iniex ċert kemm it-television u social media Qed neħilsu minnha biha. Issa, is-sesswalità tiġi użata biex dak li jkun jakkwista xi ħaġa, eżempju, għadu żmien fejn mara tibba mija drinks, tmur u tuża lilha nfisha biex tmur drink, u jekk iż-żmien għadu. Għaliex għandha l-fejn tibba mija drink? Ma tistax għiex il-ħin drink. Ma għandhomx paga. U fl-istess il-ġil, l-ġil xinu ma paċoċċi ġifiri da. Għadhom iħarsu għam il-drinks.
Taf kif? Għamorru niskopru.
Għadu zmin illi mara ġibila drink. Da zgur li li dawk jaħdmu għandhom paħgi zitt minna jġibu n-numa. Daqsek. No, mela.
Mux li ġibila drink, mela, daqsek xfija. Mbatt toħoda kif trid, u enti l-intenzjoni li ħallas tila drink. Għad hawn irġiel li jġibu lin-nisa drinks? Fimni, hawnhekk le, hawnhekk kollox sew ta. Kollox sew.
Kulħadd ħallas tiegħu, daqshekk. U kemm ħassuli lili. Eżatt. Mid-darba. Illum, għada hekk il-biċċa xogħol jew joffrulek, għadhom joffrulek. U inti taqbel magħha li mara iġġib drinki? Mela mara, m'għandix paga bħal ħadd. Ekk, ekku, brava.
Miegħek fuq għadija. Tajjeb. Dik hu mara tosta.
U hemmhekk ħadna kummenti kemm ta' rġiel kif ukoll ta' nisa u rajna x'jaħsbu dwar din biċċa tax-xogħol. Issa, bħalissa għaddej il-fenomenu Love Island, li jekk hawn programm li juri l-mara bħala trofew u propjament dan tajjeb għax li hemm puliti bil-bikini settjati u dawn l-affarijiet. Sufa, ma tħassib imkien? Eh, ma nafx, ma għat ma tajt. Għan kelmu li xikati li minn dil-esperienza daħi telef titlu opinjoni. Kanna lilli lenja kif jent? All right, mux ħazin. L-esperienza tijak fuq la violent, effettwatek pala mara. Biddillek ħajtek vera xi huwa reality show fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri anke meta nara dawk il-kummenti u hekk kemm nixtieq naqbad nidħol ngħidilhom tagħmlu xek. Imma fetotni ħafna, biddiltni ħafna bħala persuna, titgħallem ħafna milli tidħol normali fil-li toħroġ isek famuża. Vera, vera. U tiħu daqqa xokk.
Issa, fuq la vajna jek tkun dejjem perfetta, bil-bikini, eh. kollu xezza, tħossa li naqra jek toġġettiva ftit il-mart. Anka ġast kem tares li l-kommenti ta' nis, inti inti ġaqja tonċaw, tejt bla ma trejt taqbat t-zom ruħek, tossok dik il-pressure li ħat ġudikata ma' nis. Ġifiri tkun ma l-istereotipi li tkun perfetta. Bla ma trejt tispicċa ta' ek li Trid bilfors tqisek tħossok tajba għax jekk ma tagħmel xi ħaġa għajt la ħaj. U l-verità mhux dejjem possibbli tkun tħossok. Le, it's okay li inti tħossok ġieli ħajkollok mument biex ma tħossok tajba jew. Ġieli tħossok naqa' kera. Eżatt.
Ġrilek. Normali.
Issa, ħarajlek di.
Tħossok illi l-irġiel xi kultant iktar milli ħarsu lejn il-kapaċità jħarsu jaraw li d-derja perfetta u forsi għalhekk. Ġieli nara ħafna wkoll li l-irġiel jew jarawhom bħala oġġett li fil-verità illum il-ġurnata Il-mara taħdem daqs ir-raġel. Kapaċi daqsna.
Kapaċi kulħadd. Il-ħaġa stereotyping li l-mara hija tojt it-tinqata għaliex illum il-ġurnata. Tijelhom.
Hija l-istess raġel u mara huma l-istess u megwali. Kif ngħidu?
Girl power. Girl power. Dak kien shooter, imma llum taf kif tkellimna ħafna affarijiet varji. Fuqna l-irġiel ma tkellimniex. X'ġifieri? Għax jiena jiena nħoss li aħna kultant toys f'idejn in-nisa, ġugarelli. Inti l-iktar isek pupu tal-Playmobil meta taqlagħlu xagħru taf kif? Qed lili qed tgħid.
Għax int. Imma jien bażla jiena kienet inħalli.
Ma joħorġux pupi b'rashom hekk.
Ħalliha.
Narakom waħda.